Serhildana Dêrsimê hezar û neh sed û sî û heft hezar û neh sed û sî û heşt

Cih û wateya nav. Dêrsim wekî war û navçe li Bakurê Kurdistanê ye. Ji berî zayînê bi şesit salî ji şûnwarên Şah Dara bi navê Zoza hatiye naskirin. Ji ber vê çendê jî zaravayê kurmanciya herêma Dêrsimê jî bi navê Zazakî tê nasîn. Herêma Dêrsimê dikeve çar goşeyeke dorbêjkirî, di navbera zincîreke çiyayên bilind de ye. Ji encama fişara dijwar a li ser miletê vê herêmê ji ber baweriya wan a olî ku mezhebê Şîa Elewiyê xelkê wê mîna civakeke xwe girtî,

Ango ji dar sîm pêk hatiye, bi wateya deriyê zîvî tê. Bi dîtina apê Mûsa Enter, piraniya xelkê herêmê Namaze eşîra Koçan wî navî wekî deriyê Kurdistanê nas dikin. Hejmara bawermendên Kurdên neelewî ji çar heta pênc milyonan e û li heremên Dêrsim, Mariş, Meletî, Erzinêgan û Sêwasê dijîn ku li Bakurê Kurdistanê dimînin. Ji bo parastina xwe ji fişar û arîşeyan,

weke heremeke serbixwe li hember êrîşên Osmaniyan xwe ragirtiye. Di salên hezar û neh sed û hevdeh hezar û neh sed û nihan de mîrek û serokê nihozê Dêrsimê li hev kir û ji bo parastina deverê xwe li hember êrîşên Osmaniyan û Partiya Îtîhad û Tereqî artêşek ava kirin û di gelek cîhan de li pêş leşgerên Osmaniyan sekinîn. Di sala hezar û neh sed û nehan de êrîşî tabûra leşgerên Osmanî ya li Hozatê kirin û tevaya herêmê rêzgar kirin. Heger hinek mîrekên kurd e mîna Kako Axa, nebûbûna alîkar û sixûrê dewleta Osmanî, artêşa tirk dê nikariye xwe li ber sînga şervanên kurd bigirta. Lê dîsa jî eşîrên mîna Diman, Heyder û ava Çiqyan bi rîpên û xapên Neş'et Başayê Osmanî nehatin xapandin. û bi lehengî li dijî pîlangeriya Osmaniyan derketin û herêma xwe ji Osmaniyan parastin. Dewletên Tirkiye û Îranê ji bo qirkirina miletê Kurd di sala hezar û neh sed û sî û neh an de bi hev re ketin Peymana Seîd Abad û hevkarî û rêkeftin bi dewleta Iraqê re jî danîn da ku bibin yekdest û qirkirin û koçberkirinê li ser miletê Kurd bidin meşandin û çirîska azadiya miletê Kurd li kîjan parçeyê Kurdistanê serî hilde, ew ê bi hev re vemrînin. Di dawiya şerê cîhanê yê yekem de, xilafeta Osmanî têk çû. û piraniya welatan bi destê îngilîz û fransîzan ji bin dagirkeriya dewleta Osmanî hatin rêzgarkirin. Bi tenê parçeyek ji Kurdistanê di bin dagirkeriya Tirkan de ma. Mustafa Kemal Ataturk li şûna Xilafeta Osmanî komara Tirkiyê ava kir. Behsa hevkarî û mafê hemû neteweyan di dewleta nû de kir, lê bi demê re ew li dijî hemû mafan derket û ji bo tunekirinê şerekî dijwar li dar xist. Ev kiryar li xweşiya komikên nejadî û bawermendên misilman nehat. Ji ber vê yekê raperîna oldarên kurd, mîna Şoreşa Şêx Seîdê Pîran, Tevgera Fexrî, Serhildana Şêx Mehmed Sedîq, Şêx Seîdê Newresî,

Ji encama şer û cengên giran di tavaya herêmê de û rawestandina şerê cîhanî yê yekem, jiyana xelkê ber bi tehlûkeyê ve çûbû, maf dihatin xwarin, dizî û talanî li her deverê belav bûbû, qer û hişk hatibûn şewitandin. Bazarên erzan li ser hebûna milet û neteweyan di nava her du dewletên dagirkerên Kurdistanê, Osmanî û Farisiyan de bi peymanên qedexekirinê hatibûn morkirin. Bêaramî û nexweşî belav bûbû, perîşanî û hejariyê jiyan reş kiribû, paç û xeraç, Dihatin standin, xort û peya dajotin aniyên cengê. Her tişt gihabû radeya persivdayîn û teqmînê. Nemaze piştî hatina leşgerên dagirkerên nû yên Ewropî ji Elman, Îngilîz, Fransîz, Rûs û efserên Nêmsawî û Emrîkî,

Rojhilatnase û dîroknasê biyanî Mînorskî dibêje ku di salên Şerê Cîhanî yê Yekem de ji ber ku Xilafeta Osmanî di şerên li hember artêşa dewletên xiristiyanî ketibû nava cengeke giran û ber bi hilwişandinê ve diçû, miletê Kurd têkoşîna rêzgariyê li hember dewleta Osmanî dabû rawestandin. û ne dixwest ku xilafeta Osmanî bi dawî bibe. Ev nerîn dûrî rastiyê ye û berava jî helwest û bûyerên di wan salan de ye. Nemaze piştî morkirina Peymana Berlînê û avakirina Partiya Îttîhad û Tereqî li Tirkiyê ku dijminahiya têkoşîna hemû neteweyên di dewleta Osmanî de dikir, Dijminahiya wê ya bi miletên kurd û ermen re û kiryarên wê yê tunekirina hemû bawerî û neteweyan e, hêla ku pertekên parastinê xwe bidin pêş. Di encamê de gelek tevgerên neber bi çab û veşartî li gelek hereman hatin avakirin. Mîna tevgera Haşnak û Taşnak yên Ermenan, her wisa li Wanê û gelek navçeyên Kurdistanê jî Kurdan tevgerê xwe ava kirin. Ronakbîr û rewşenbîrên Kurd li Stenbolê jî rêxistinên mîna Xweyîbûn û Komelgeya Rêzgariya Kurdistanê ava kirin

Bi asêgehên xwezayî ji çiya û newalên kûr û deviyê ne bi çem û avê dorpêçkirî ye û xelkê wê jî ji bawermendên Elewî ne ne diketin bin fişar û bandora dewleta Osmanî û bi şêweyeke azad herêma xwe bi rê vedibirin.

Rola Elî Şêr e ji bo hevgirtin û navtêdana giyanê welatparêziyê di nava xelkê Dêrsim û kocgêriyê de li dijî Osmaniyan berbiçav bû. Karî piraniya hoz û eşîrên Kurd bigihîne hev û nehêle artêşa Tirk derbasî herêmê Dêrsimê bibe. Ji ber vê çendê Enwer Başa, Gelek hewldan kirin ku çendek kesayet û eşîrên Kurd ber bi xwe ve bîne. Bêguman di her pêvajoyê de hinek kesayet yan hinek eşîr ji bo berjewendiyên xwe ji rêzê derdikevin. Ji vê yekê beşek ji eşîrên Kurd rewşa şer û cengê, bi pîvanên cuda cuda nirxandiye. Diyar e ku helwesta wan dikeve bazarê. Geh li hêla Tirkên Osmanî rawestiyane û geh li hêla Îngilîz û Almanan rawestiyane. Lê bi piranî miletê Kurd Di Herêma Kurdistanê de ji Amedî û Silêmaniyê ta bi Mûsilê li dijî hovitî û kiryarên dagirkeriya Osmaniyan helwest nîşan dane. Miletê Kurd di havîna sala hezar û neh sed û hevdan de li herêma Botan û Dêrsimê cara duyemîn serî hilda. Heta bi efser û şervanên Kurd jî ji nava artêşa Osmanî derketin û nexwestin bibin êzingên cengên Osmanîyan. Miletê Kurd li Bedlîsê jî bi sî hezar çekdarên xwe li dijî Osmanîyan ketin nava şer û cengê. Ev cara yekem bû Heta bi xelkê xarbêtê jî li dijî Osmaniyan ketin nava şer û pevçûnan û raperîna gelerî xwe gihand nava xelkê Mêrdînê û Amedê jî. Dewleta Osmanî û Partiya Îttîhad her dem dixwest dijminahiyê di navbera gelan de geş bike, lê gelê Kurd bi vê yekê de hişyar bû. Hevkariya Kurd û Ermenan Piştî komkujiya sala hezar û neh sed û pazdan bû persiv ji bo biratî û aşîtiyê. Helwesta Partiya Îttihad li dijî biryara miletê Kurd dijwar bû. Ji ber ku miletê Kurd nebû şirîk û hevkarê sûcên dewleta Tirkiyê, û dijminahiya ermenan nekir. Ji ber vê helwesta bi nirx, Partiya Îtîhad û Tereqiyê bersiva helwesta miletê Kurd bi hejmareke biryar û kiryarên tund da. Da ku miletê Kurd ji nav bibin. Ferman derxistin ku Kurdan ji hev belav bikin û wan ji heremên wan derxin û ber bi navçeyên Rojavayê Tirkiyê ve koçber bikin. Ev yek Di bin çavdêriya wan de pêk hat valakirina gund û navçeyên Kurdistanê, taradeya notî heta nod û pênc di sedî pêk hat û li şûna wan xelkên biyanî hatin bicihkirin. Mebest û armanca wan ji vî rêbazî ew bû ku gelê Kurd û erdnîgariya Kurdistanê, Bi derbekê asîmîlasyon bikin. Piraniya Kurdên koçber di rêwîtiyê de ji ber serma û xizaniyê jiyana xwe ji dest dan. Hovîtiya leşgerên Tirk Giha bû asteke dijwar û gelek ziyan gihandibûn xelkê deverê. Ji ber vê sitema dijwar di herêma Dêrsimê de hejmarek dost û hogirên Seyîd Rîza ji tirsa tehlûkê û qirkirinê jê dûr ketin û xwe ji pişta wî dan alî. Ji bo destek dayîn û çareserkirina vê rewşa aloz, Seyîd Rîza nameyek ji Wezîrê Derve yê Îngilîstanê re şand. Ev yek jî biriya konsolosxaneya wan li Îstanbulê, lê mixabin tu bersiv negirt, li şûna destek dayînê alîkarî bi Tirkiyê re kirin, Û persiva wan bi vî rengî hat, Em guh nadin nameya Seyîd Rîza û alîkariyê pê re nakin.

Ji bo piştgirî û amadekariya Raperîna Seyîd Rîza, her bi lezgînî Simaîl Heqî hêza di bin serweriya xwe de tevlî hêza Elî Şêr kir û li gazî ya şervanên Kurd çûn. Ji bo cîhan doza Kurdan nas bike, name û mesaj di riya Dektor Nûrî Dêrsimî, û Kamîran Bedirxan re ji hemû aliyên li welatê Misir û Sûriyeyê re hatin şandin. Vê qonaxê wiha domand, Ta dawiya Şerê Cîhanî yê Yekem, Kurdên herêma Dêrsimê zilm û zordariya dewleta Ataturk û yasaya dewleta nû nebijirandin. Wan xwest ku xelkê Dêrsimê Bi serê xwe serweriya herêma xwe bike. Her girêdayî vê mijarê, wan ji Alp Arsalan xwest ku artêşa Tirk ji tavaya herêma Dêrsimê vekişe. Şandeyek ji bo nerazîbûna xelkê deverê, nameyek radestî hikumdarê dewletê kir, lê piştî çend rojan endamên şandeyê li Xarbêtê hate bêdarvekirin. Ev kiryar bû sedema diltengî û aciziya tevahiya xelkê heremê. Pêşî zanyarên olî, axa û begên kurdan ev tawan wekî binpêkirina rêwîşt, rumet û kerameta kurdan dît. Wekî pertek hijmarek hemwelatiyên kurd çend ev serên dewletê revandin. Roj li dû rojê pertek dijwartir dibûn û raperîn berfireh dibû. Şêx Seyîd Rîza pêşengiya serhildêran girte ser xwe. Di belgeyên rapora Cemal Beg ya îstixbarata hikûmeta Tirk de hatiye, Pêwîst e hemû kesên li hember yasayên awarte derdikevin werin çawisandin, nemaze li Dêrsimê. Her divê qereqol û barêgehên leşkerî li tevaya navçê û deverên Dêrsimê werin avakirin. Dewleta Tirk bi dijwarî li hember hemû tevgerên azadîxwazî ya Kurdistanê derket û raperîna koçegerî Şêx Seîd û Agiriyê li du hev têk birin. Lê herêma Dêrsimê bi tenê ji derveyî kontrola Tirkiyê mabû.

Berpirsên Tirk, sedemên raperînê û rahiştina çekan ya li dijî dewletê avête ser milê kevneperest û dîndarên Kurd ên li Dêrsimê. Biryara sizadana serhildêran hate dayîn. Bi bahaneya ku duriyê dewletê de çek hildane û naxwazin herêm ji aliyê xizmetguzariyê ve bi pêş bikeve. Di sala hezar û neh sed û sî û şeşan de Parlamentoya Tirkiyê zagona awarte ji bo dorbêjkirina herêma Dêrsimê piraniya navçeyên Bakurê Kurdistanê digirte nava xwe derxist û doza radestkirina hemû çekên sivîlan li Seyîd Rîza kir. Ev daxwaza Tirkan li xweşiya xelkê Dêrsimê neçû û qet guh nedanê. Herêm wekî navendeke leşgerî hate ragihandin, xal û noqteyên leşgerî bi cih kirin. Doza ji destgirtina çar hezar çekên sivîlan li Seyîd Rîza kirin. Astengî ji xelkê herêmê re çêkirin û nehiştin ew bi serbestî biçin Zozanan. Çêrgehên pez û sewalan girtin. Debara jiyana xelkê herêmê bi tevahî kete tehlûkeyê. Di navçe û qezayên Qereoxlan, Amotka, Kahmût, Sen, Datrik û Kalanê de leşker bi cih kirin, ji her alî ve jiyan kontrol kirin û taybetmendiya herêma Dêrsimê ji layê olî û netewîyê ve tengav bû. Ev yasaya awarte û kirinên wan ê qirê ji bo sedema nerazîbûna tevahiya xelkê herêmê her ji ber vê yekê eşîrên mîna Heyder, Qaraşî, Diman û Ebasîyan bi Seyîd Rîza û Elî Şêr re li bajarê Wanê kom bûn û li dijî biryara hikûmeta Tirk ketin rêkeftinê. Di serî de li dijî biryarên dewletê bûn xwedan yek helwest, radestkirina çekên sivîlan red kirin û ji bo rê li ber leşgerên Tirk bigirin dagoneyên herêmê pira leşkerî şewitandin. Di şazdeyê Nîsana hezar û neh sed û sî û heftan de, Şervanên Kurd êrîşî pargeha Hozatê ya leşgerî kir û xistin bin destê xwe. Her weha navend û pargehên Qehmût, Qaçik, Beh û Senê kontrol kirin. Van bûyaran hêla ku dewleta Tirkiyê bi giranî berê artêşa xwe bide herêma Dêrsimê û êrîş dijwar kirin. Lê kurdan li ber xwe da û rê li ber dagirkeran girtin. Gelek ziyan giha artêşa wan. Zivistana bi sir û seqem jî astengî ji tevgera leşgerên Tirk re çêkir. Serhildêrên Dêrsimê di bin serweriya Seyîd Rîza û Elî Şêr de bi tena serê xwe ketin nava şerekî giran. Destek û alîkarî ji tu hêlan ve negehişt wan. Yek ji rêbazên dewleta Tirkiyê di şer û pevçûnan de dema leşgerên wê tu qezenc bi leşgerî bi dest nedixist wê çavê xwe li qap û rîpan digerand. Ji ber hindê di buhara sala hezar û neh sed û sî û heft an de destê xwe dirêjî ajan û nûkeran kirin. Her wiha dijminahî û nakokî di navbera hoz û eşîran de peyda kirin. Rêber û birazê Seîd Rîza Bi xedr û xiyanetê Elî Şêr û hevjîna wî kuştin û çendekê wan kire diyarî ji bo Alp Dogan, efserê tabûra leşgerên Tirk, herweha fermandarekî din ê Kurd bi destê ajanan hate şehîdkirin. Bûyerên bi vî rengî tirs xiste nava dilê xelkê û hejmarek eşîr, xwe ji pişta Seîd Rîza da alî û ew bi tena wî hêlan. Ev jî bû sedema lawazbûn û bêhêviya xelkê heremê. Artêşa Tirk bi serweriya Alp Dogan û bi alîkariya hinek hozên Kurd, Dêrsim ji erd û ezman topebaran kir û seferberî li tevahiya Tirkiyê hate ragihandin. Dewleta Tirkiyê leşger ji navçeyên Erzirûmê, Erzinîgan, Elezîz û Diyarbekirê kişandin û tevahiya gund û bajarê Dêrsimê ji çar aliyan ve dor pêç kirin. Mal û sabanên gundiyan bertelef kirin û xaniyên wan şewitandin. Bajarê Dêrsimê û bê ser û ber topebaran kirin. Piraniya xaniyan hate şewitandin û herifandin. Hêza Beravaniyê ya Serhildêrên Kurd bi têrê nekir. Ji lewra Seyîd Rîza û Serhildêr ji bajar vekişiyan û berê xwe dane Çiyayê Minzûrê. Li wir di nav dar û deviyan de bi cîh bûn, lê artêşa Tirk agir bi zevî û daristanan jî xist. Vê artêşê xirabiyên mezin û ecêb bi serê xelkê sivîl de anî. Zarok, jin û mêr bi hev ve girê dan û bi topan gewdê wan ji hev parçe kirin. Bi singoyê tivingan serê zarokan jê kirin û zikê jinên ducanî qelaştin. Giha wê radeyê, got gaza jehrîn jî bi ser serê sivîlên dişkeft û nehêlan de barandin. Di wê navberê de ji bo rawestandina şer Waliyê Erzinîganê nameyek ji Seyîd Rîza re şand û soza diyalogê dayê. Di pêncê Êlûna hezar û neh sed û sî û heftan de Seyîd Rîza biryara rawestandina şer da û tevlî çend hevalên xwe ji bo hevdîtina bi Walî re bi rê ketin. Berî bigihêjin bajarê Erzinîganê leşgerên Tirk ew dîl girtin û ji bo darizandinê berê wan dan bajarê El Ezîzê. Dîda van û şahidên van bûyeran wan kêliyên wiha li ber çavan radixin, Serokê Emniyeta Bajarê El Ezîzê Îhsan Çaglayancil yek ji wan e û dibêje ku di bin çavdêriya Ataturk de dîlên şoreşê dihatin bidarvekirin û mîna mişkan, mirovên sivîl, Bi gaza çekên leşgerê Tirk dihatin kuştin. Her wiha diyar dike ku di her meydaneke bajêr de çar sêpiyên bi darvekirinê hatibû çikilandin. Dîlên şer dikişandin ber darê sêpiyê û bi amadebûna walî û parêzgehê bajêr dihatin bi darvekirin.

Di hejdê çirya paşîne ya sala hezar û neh sed û sî û heft an de derin gîşevê ye, kalê heftê û pênc salî anîn ber darê Sêpiyê. Seyîd Riza û kurê wî Reşik Hesen û birazî wî, tevlî serok eşîre Yûsif Xan û serokê eşîra Qorîşan Seyîd Hisên û bi dehan ji hevalên wan bi darvekirin. Berê Seyîd Riza bigihêje Sêpiya bidarvekirinê, Şêxeykal li celadê xwe nêrî Û qeremoçkê nerûyê wî gernijî û bi dengekî hêrs di meydanê de bang kir, Em kurê Kerbelayê ne, bêguneh in. Ev çi zulm û neheqî ye hûn dikin? Ez kalekî heft û pênc salî me û ji bo doza gelê Kurd va ez ê bibim pakrewan. Heger Dêrsim di şer de şikest, lê Kurd û Kurdistan dê bi ser bikevin. Xortên Kurd Dê tola me rakin. Mirin û rûreşî ji we derewçîn û zaliman re. Bi tena xwe riya ber bi darê sêpiyê vegirt. Destê xwe li sînga Celat xist û dûr kir. Serê wî li jor bejneke hişk di ser de, bi heybet gav avêtin û di bin sêpiyê de rawestiya. Hilkişî ser kursî, dest avêt werîsê bidarvekirinê. û xeleka wê xist testûyê xwe. Di kêliya dawî de jî nehişt kêfa dijmin lê were. Pêhîna xwe li kursiya bin lingê xwe xist û da alî. Bi mêranî cezayê ku wan dayê pêk anî. Bi darvekirina Seyîd Rîza û bîst û heft hevalên wî û şewitandin û kuştina bêtirî heftê û pênc hezaran ji xelkê sivîl û bêguneh bi şêweyekî hovane kulek di wijdanê her mirovekî de vekir. Serbazên Tirk mîna Bator û Sebîhê Çokcin di bîranînê xwe de hovîtiya artêşa Tirk li hember miletê sivîl nivîsîne û ji xwe re wekî qehremanî û pesindayînê dibînin. Efserê tabûra leşgerê Tirk Salaheddîn jî dibêje, Me bi hezaran Kurdên Dêrsimê bi kêr û singoyan gurandin. Di şikeftan de serjê kirin. û guleyên xwe li wan nekirin xisar, me bi koman ew ji ser pira ava Minzûrê avêtin avê. Qedrî Cemîl Paşa yek ji beşdarên raperîna Dêrsimê bû. Di babeta hovîtiya leşgerên Tirk de wiha dibêje, Hejmareke mezin ji kal, zarok û jinan xwe di şikeft û nehelên Eskûrê û şikefta Kûtûz yek dagê de veşartibû, lê artêş Ew bi temamî bê rehm û dilovanî şewitandin û kuştin. Gelek kesên ku ji komkujiyê rêzgar bûn, bi rengekî komî ber bi deverên rojavayê Tirkiyeyê ve koçber kirin. Helwest. Piştî bidarvekirina Seyîd Rîza, serokwezîrê Tirkiyê Îsmet Înono bi daxuyaniyekê ragihand, Me pirsgirêka Dêrsimê derbas kir û herêm bi tevahî paqij kir. Konsilosê Îngilîstanê yê li Trabzonê, Ji bo Balyozê Îngilîstanê yê li Enqerayê nivîsî, Şopa doza Kurdî di Tirkiyê de ne ma. Di hemû qonaxan de miletê Kurd tûşî komkujî û cinosaydên wiha hatiye, lê hêzên cîhanî timî çavên xwe ji wan girtine.